Өдүөт биһиги Саха театрыттан туоратыллан Ньурба театрын режиссертахпытына ыыппыта. Федот уонна Зоя тохсунньу харыйатын курдук мэлдьи көҕүрэ чэлгиин, ыга кууһабын Уйбаан, ахсынньы уон икки күнэ тыһыынча тоҕус сүүс аҕа уон үс сыл. Бу кинигэтигэр аан бастаан кини бэйэтигэр ийэтигэр уонна кэргэнигэр ылаабыт сүүс биэһин саньыата бэчээттэммитэ. Мин оттон мин сааһырбыт тапталым диэн кини үтүөкэннээх кэргэнигэр Мария Алексеевна Черкова анаабыт саньыаттарын ааҕыам этэ. Түргэнник да күн дьулустар. Оо күн-дьыл, эйииттэн мин тугу да бэйэм туспар көрдөспөппүн сөбүргэстээн, эн аһыыгын ньулууммун барытын тулуйарга бэлэммин. Мин миэстэм суох ырайга. Харыстаа дээн арай, мин баар-суох сэгэртэйбин Киниэхэ бэр кыһыл көмүс күһүн бэрдин. Дьыл хайдаҕа биир билгэ баар күһүнүнэн быһаарыллар. Халыһыйа устар ыраах халыма кыш жанаҕын, хомурахтаах хоту кыраай хаарын харчаан атаҕын, саарба кырса бэрдигэр суулатарбын эйгин, киэркэтиэх тэтилэр кэрэмэстэй бэйэҕин, Күндү түүлээх көмүс да ымсыырдыбатын билэбин, киэргэтэр туохтааҕар да көп суоҕуҥ эйигин, бэйэҥ хаар муус кыраай сэмэй симэҕи буолаҕын эн. Мин эйигин көрсүбүт күнүм, саамай дьоллоох күнүм. Күнүс буолан төрөөбүт быһыылаахпын ол күнүс, ол күн халлаан Кып-күөх этэ, күүлэйдиир ачараҥҥа май, олох куруук чаҕылхай күннээх буолуох курдук этэ. Онтон ыла хас маай ааста, халлаан куруук күөх буолбатах былытыран ылар, хаста силбиэтэннэ буурҕата. Таптал ордук буурҕаҕа. торолуйара буолуоҕа үлэҕиттэн илистэн аччыктаан да төннөҕүм хойуу чэй кутан үүттээн эйигин күндүлүүбүн эн сирэҥ сырдыы түһэр махталлаахтык мичээрдиигин ол түгэҥҥэ сир үрдүгэр саамай дьоллоох киһибин олус наада бэт кыра да үөрүүнү бэлэхтэрии истигэбэ туохтааҕар да саҥата суох мичээрдэрии Кыым саҥа үөрүү сэгээр, дьол аал уотун уматар. Тоҕо үөһэ тыынабыный? Арыт киэһэн аттыгар. Буруйдаах түтүүҥҥү ый баттаҕыҥ маҥхайбытыгар. Буруйа уох ый барахсан, буруйдаах мин быһыылаахпын, эрдэтээҥи хаһыҥнартан эйигин харыстаабатахпын, Эн суох хонуураан ылыым, оргууйтараат, эн суоҕуҥ ый уота, ыйбыт уота, сир ырыата. Күһүҥҥү хараҥаҕа сириэтэ оҕо хардах түһэр. Эн дууҕаҕар, мин дууһабар Өксүөннээх түүн үксээн иһэр. Силбиктээх да хааннаах да олохпут күһүҥҥүтэ чэбдик сааһы оо-дьа хайдах алҕаатахха төннүөх этэй ааспыт сааһы аҕыйымыах төттөрү-устубат күн олохпут күһүҥҥүтүн хас туораҕын харыстыах түс бастап хаһан эрэ буолуо баҕар Кыһыл көмүс сыбаайбабыт Ол күнү күүтэн мичээрдиибин ким да суоҕар Ол күн кэтиэм, саҥа көстүүм Ыраас үрүҥ көмүстүү баттахпыт килбэчийиэ Ол күн эйинниин мин вальс үҥкүүлүөм Эн кулгаахар төҥкөйүөм Ботугурум нарыннык олохпун, эйигинниин холбообут дьоллоохпун мин. Хаһан эрэ буолуо баҕарар кыһыл көмүс сыбаайбабыт. Ол күнү күүтэн арыт мичээрдиибин ким да суоҕар ол күн кэтиэм саҥа көстүүм, музыка намылыйа, ыраас үрүҥ көбүстүү, баттахпыт килбэчийэ, эйигин киирмин вальс сүҥкүүлүөм, эн кулгаахар төҥкөйүөм, ботугуруом нараннык, олохпун эйигинниин атаарбыт дьоллоохпун мин. кырыарбыт кыламан быыһынан кылбаарар ыйытыҥ одуулуур сотору өлөртүү сылайан соргулаах эйиим ах барыа дуу мунчаарыа соҕотох харыйа мууска аһар булгунньах андыгар хаар эбэ тыаһа суох барыйан Халааты ытык мас аттыгар чугуруо сэттээхтик хатаннык чуҥкунас чуумпунуй куурда мин сытыам өр сытыам им-ньимник минньигэс биир түүлгэ баттатан түһээн мин көрүөҕүм кустуктаах төгүрүк алаас аар хатыҥын ууламмыт хап-хара харах таах уйаҕас күн айыы дьахтарын тобуктуом ол дьахтар иннигэр төҥкөйөн сипсийиэм симиктик о этии да биир тылы эн сэбэр оччоҕо иккиһин мин тиллиэм